Helo, shwmae? Nawr, mae Calan Gaeaf wedi bod, a nawr mae hi'n Dachwedd. Felly, beth sy'n digwydd yn Nhachwedd? A cyn i chi weud, 'Na, sai'n siarad am noson tân gwyllt, mae 'na bethau lot, lot pwysicach yn digwydd yn ystod y mis yma. I ddechrau, mae 'da ni tîm rygbi Cymru yn chwarae yn yr Autumn Nations Series. A wedyn, yng nghanol y mis yma, mae 'da ni tîm pêl-droed Cymru yn chwarae dwy gêm hynod o bwysig yn gemau rhagbrofol Cwpan y Byd. Felly, o'n i'n meddwl fydden ni'n neud recap ar beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn yn yr Autumn Nation Series i dîm rygbi Cymru, beth sydd dyn ni i edrych mlaen at yn y gemau i ddod, a hefyd edrych wedyn ar gemau pêl-droed sydd yn dod lan i ni yma yng Nghymru. Felly, mae lot fawr dyn ni fynd drosto yn y fideo yma, Colli off. Nawr, mae fe'n deg i ddweud gall Cymru ddim y dechreuad gore yn y gystadleuaeth yr Autumn Internationals. A nid yn unig achos gaethon nhw chwalu 54 pwynt i 16 yn erbyn Seland Newydd, achos, i fod yn deg, Seland Newydd yw un o'r timau gore ar y blaned. Ac er o'n i'n tymlo falle dylen ni fod 'di chwarae bach yn well, weithe, mae rhaid i chi jyst gymryd, oedd Seland Newydd lot gwell na ni ar y dwyrnod. Ond nid hwnna oedd y newyddion gwitha i ddod mas o'r gêm yna. Ar ôl y gêm yna, mae'n ymddangos fod Alun-Wyn Jones, Ross Moriarty a Tanuki Faletau i gyd mas o'r gystadleuaeth yn gyfan gwbl, oherwydd anafiadau. Ac felly, wrth gwrs, fydd Cymru nawr Heb eu capten nhw ar gyfer gweddill y gystadleuaeth. Wedyn, unwaith i ni chwarae De Affrica. Mae 'da ni Fiji ar ôl hwnna, fydd yn gêm sydd bach yn haws ond dal yn gêm anodd. A wedyn, ar ddiwedd y gystadleuaeth yma, 'yn ni'n chwarae yn erbyn Awstralia. Tîm anodd iawn eto. Does dim rili gemau hawdd yn y gystadleuaeth yma. Ond, chi'n gwybod beth, fi am bod bach yn bositif a gweud fi'n meddwl neith Cymru maeddu Awstralia yn y gêm ola. Felly, ma'n swnio'n negyddol iawn i Gymru o ran y rygbi ar hyn o bryd. Felly, beth am i ni droi ein sylw ni at gêm y bêl gron a edrych ar beth sydd i ddod i fois pêl-droed Cymru yn Nhachwedd. Nawr, o ran pêl-droed Cymru. Fel chi'n gwybod, ni wedi siarad am hwn ar y sianel o'r blaen, ac yn wahanol iawn i bois rygbi Cymru, mae dyn ni newyddion da o ran y garfan. Mae Gareth Bale nôl i Gymru, mae fe'n ffit, oedd e wedi cael anaf, ond mae fe nôl i chwarae Gymru a gobeithio geith y gwpl o goliau i helpu ni i gyrraedd Cwpan y Byd. A wedyn, y gêm ola yn y gystadleuaeth, A probably y gêm anodda gewn ni yn y gystadleuaeth yma yw yn erbyn Gwlad Belg. Mae'r gêm yna yn mynd i fod yn anodd. Ond un positif sydd dyn ni i feddwl am yw fod y ddwy gêm yma gatre yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Felly fydd na lond le o bobl yna i ganu a gobeithio newn ni ennill. Er mwyn bod ni yn cael mynd i gwpan y byd am y tro cynta ers blynyddoedd maith. Ond ie, yeah, dyna ni am y recap o ran y pildrodd a rygbi mewn gwirionedd. Dyna gyd sy'n eisiau chi wybod, a dyna beth sydd dyn ni i edrych mlaen ato yn Nhachwedd. Felly ie, dyna ni am y fideo heddi hefyd, gobeithio wnaethoch chi fwynhau. Gadewch i fi wybod isod shwt i chi meddwl neith Cymru wneud yn y ddwy chwaraeon yma yn ystod Tachwedd. A chofiwch hefyd i danysgrifio i Popty ac i hoffi'r fideo yma hefyd. Ond ie, dyna ni am heddi, gobeithio wnaethoch chi fwynhau, a wna i weld chi yn y fideo nesa. Tara!